Otirā nau piki mai, nau kake mai ki tēnei tō tātou nei a Whakapāohotana o Kāina Kōhana Reo. E te whānau Atamārie nā mihi o te ata ki a koutou katoa, a kua tūhono mai ki runā i tēnei o a tātou nei pae hono, pae tukutuku, a ki te rarana i a tātou i runā i te whakaaro nui, a ki tō tātou nei reo, a otirā, a ki te whakawhanauna anō i a tātou i roto i tēnei āhuatana mohoao. Nō reira, ko au tēnei, tō koutou nei mokopuna, tō koutou nei kaihautū mō tēnei ata, ā, e kōkiri nei i ngā kaupapa huhua kei mua i a tātou, otirā, hei wānana, ā, hei whāngai anō i te hinengaro, i te wairua, mēnā ka waimaria i te tinana anō hoki. Nō reira, tēnā tātai, engari mō tēnei wā ka tuku atu te wāhi whakawātea ki tō tātou nei rangatira, ki a Rēnata Kūrani, e te rangatira, tēnā koe.
E Morena Tahuri, Otira kia ora tatou o te motu tuhona mai ki tenei whatarangi o tatou i roto i te tenei hononga o te kainga akohanga i a tatou e noho ā, here ki ō tātou kāinga, huri noa te motu. Ā, nā reira, ā, hei tūwhera ake i tā tātou, tā tātou ra, kia inoi tātou, he hōnore, he korōria ki tātou, he maungārongo ki runga i te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Āmine. E te Atua, nei rā mātau ao pononga tuku whakawhetai ki a koe mōu manaakitanga, kia uhia ake ki runga i a mātau i tēnei rā. Manaakitia atawhaitia rā mātau, wā mātau whānau e noho mārara ana, e noho māuiui ana, e noho pouaru ana ki roto i ngā kāinga huri noa atu te motu. Manaakitia hoki rā o mātou mokopuna i noho rā i roto i ngā whare kōhanga huri noa, kia piki anō rā te ora i roto i ngā rēnga mokopuna, kia piki anō te ora ki roto i ō tātou tīpuna e noho māuiui, e noho ora ana i tēnei wā. Ko koe tonu hei whakamarumaru i a mātou, koirā anō rā mātou i inoai atu e whakakorōria tō ingoa tapu. Āmine. Ka ngā atu rā ōku konohi ki ngā maunga nō reira te āwhina mōku. Anō ihoa te āwhina mōku nō te kaihanga o te rangi o te whenua. Kore i a e tuku ō waewae kia nekehia e kore tāu kaitiaki e moe. Inā e kore te kaitiaki o Iharaira e pārangi e moe, ko Ihowā tō tātou kaitiaki. Ko Ihowā tō tātou whakamarumaru ki tōna ringa matau. E kore nei tātou a pakia e te rā, e te mārama, rānei i te pō. Mā Ihowa tātou e tiaki i ngā kino katoa māna, e tohu atu ō tātou wairua, mā Ihowa e tiaki. O tātou haerenga atu, me o tātou haerenga mai ēnei āke nei, kura uria ki tō ingoa tapu. Āmine. Ā, e, kia whakapaingia koe i Ihoā e tō mātou matua nāu hoki e te Atua te nui, te mana, te kororia, te wikitoria, te honore, nāu hoki te ngā mea katoa i te rangi, te whenua, nāu anō hoki te rangatiratanga e kore nei e mutu. Āe rā, e whakamoemitia atu nei mātou kia koe, ko wai hoa e upoko mō ngā iwi i te ao, Koia nei mātou e whakapaingia tō, tō tātou Matua i tēnei rā, ā, kia ki Klōria ki tō ingoa tapu. Āmine. I te wai e ta, whakamoemitia a Rāwiri rāua ko Horomona. Whakamoemititia a Ihoa, whakamoemititia te Atua i tōna wā, i tā pū. Whakamoemititia ia i te kiko.

E Ihuha homai tau honore me tau kroria kia mātou ake ake. E whakawhiwhia kia ngā atu ai kia koe ara manaakitia mai mātou i tēnei rā. Kroria ki tō ingoa tapu. Āmene. Kia te whai mai e te Ariki kia mātou i tēnei rā kua tatari nei hoki mātou, ki a koe. Ko e tonu hei ringaringa ārahi mō mātou i tēnei rā, i tēnei rā whakaora anō i a mātou i ngā wā o te raru. Koia rā mātou e whakamoemiti, whakakorōria tō ingoa tapu. Āmine. E te atua hononga o mātou a au pononga i tēnei rā, ki te wairua tapu, ki te korōria, ki te ngākau tapatahi, kia whakanui a koe i runga i te ngākau rīpenetā, me te whai atu anō ki a koe, E noho nā i runga i tōu torona e nohi iho nā koe e pupuri mai nā koe i te manaakitanga mō mātou. Awhitia mai rā tiakina hoki o mātou tinana me o mātou wairua kia āta mōhio ai mātou ko koe a Ihua, korōria ki tō ingoa tapu, āmine. Tereina whete e te Atua o te hunga tapu e noho nā i te rangi kia āta tama i ō ringa ki te whakaora i a mātou e Ihua, Ā, te whai i ngā tānga te rāni ana taua roa e aweke ana ki te riri e nui ana au tohu e pai ana koe i hua ki ngā mea katoa. E ringo i a mātau tāu manaakitanga korōria ki tō ingoa tapu. Āmine. Te inoi a te areke a tō mātau matua i te rangi kia tapu, kia tapu tōu ingoa, kia tae mai, kia tae mai tōu rangatiratanga kia metea, kia mete tāu e pai ai ki runga i te whenua kia rite anō ki tō te rangi. A whakamoemiti, a whakamoemiti atu mātou kia koe e whakakorōria ki tō ingoa tapu. Āmine. E te Atua tāhuri mai ō taringa kia mātou inoi, Kei whakangaru atu koe i a mātou e tangi atu nei, anga mai, titiro mai ki a mātou i tēnei rā, kia kore whai kore e mātou tau i ngā tapu. Āmine. E te Atua, whakatūwherahia mai ngā kuaha o te tika o te pono ki a mātou, ā, mā mātou koe e whakamoemiti e whakakore ki tō ingoa tapu. Āmene.
Āmene. Ka pai. Aoti rā tēnā rawa atu koe e Rēnata e uh, whakatū nei te arapata ki tō tātou nei uh, matua nui te rangi. Uh, rātou hoki uh, te huna uh, kua whitirangitia. a rātou kua tae mai a wairua nei ki waenganui tēnei o a tātou nei pāhotana, otirā ki te whakatau i te manu o te maunārono, o te ronomau, ki runga i a tātou, e noho nei ki o tātou nei kāinga taratahi nei. Nā tēnei āhuatana kua tūhono tātou i raro i ngā whakapono, i ngā hāhi, i ngā atua Māori, otirā rātou katoa a, kua tūhono mai tēnei ata, tēnā anō, kia ora koe. A hoi anō, ka, ka whakaaro anō ki tō tātou nei a, āhua noho i tērā tau, a, i te rangatira, a, ko tō tātou nei kuia tērā, a Neni Blyth, a, rātou, e whakahaere ana i wēnei tūmomo karakia. Ā wēnei tūmomo karakia hei hiki anō i nā nākau, i nā wairua o te huna e noho ana i te kāinga. Nō reira, i a au, i a koe e taki nei i nā karakia, ka hoki ai tonu nā whakaaro ki tērā wā ko rātou tonu e korowai ana i a tātou ki te āhua o te atua me nā manaakitanga. Ā, kite pea, he aha ō whakaaro mō tērā, te āhua te rerekē ā, o tēnei āhua noho ināianei ki, ki, a, ki ō tātou nei tikanga, ā, ki ō tātou nei ā, whakahaere, ki ō tātou marae hoki. Otirā koutou kei roto o Tokomaru, e pēhea na, a tēnei āhuatanga o te, o te korona ā, ki te whakataumaha anō i wā tātou nei tikanga.
E, e hoa, he, he, he rere kē tēnei, no te mea no, no roto mai te ao huna, um, tēnei mate uru tā, uh, e, e, ko te mea ake ko e ki tēnei ka pā tēnei mate ki, ki o tātou whanaunga kātahi rā ka, ka horerea anō uh, te kite Engari, nō roto mai i te kaputanga mai o ngā whakaaro nō te, nō te kura huna, nō te ao huna, ā, koirā kē pea e te nui kāri tino whakapono atu. Engari, e, ka hoki rā ngā whakaaro ki tērā tau, i tērā tau rā tātou e mate ohorere ana i te tere o tēnei ā, mate i, i horapa ake i te ao, Kātahi rā ka titiro atu ki ngā mahi whakahaere, ā, ngā tikanga tuku iho. I reira kē anō rā, ā, ka, ka āhua rangirua te tangata i roto i te herehere, ā, ki ō tātou kāinga, nō te mea, e kī ake ai, ko ngā tikanga o mua, kua rerekē, ā, ngā tikanga o nāianei. Ā, mehemea rā ko tātou e hongi ana ki te mihi, ā, tērā pea he mea anō, ā, tēnā mate uh, i roto o a tātou tikanga, ko te, ko te tū ki te hongi, uh, ki te mihi atu. Uh, koira uh, tētahi o ngā akoranga uh, a, mo ngā mokopuna, ngā reanga mokopuna i roto i te kōhanga, i a tātou ako e nei tikanga ko waihotia mai e ngā tipona. Uh, kei reira anō rā ngā āhuatanga e me pēhea. uh, mehemea e titiro Māori tonu nei te āhua, he aha, he aha tētahi āhuatanga atu i te hongi a tāua te Māori uh, uh, i, a, i tēnei wā o, o te mate karauna. Nā, nā reira, uh, he nui ngā wero uh, kei, kei mui te aroaro e titiro atu ki a tātou ngā mahi whakahaere Ā-tikanga, ngā mahi whakahaere ā-ao, ao hurihuri nei i roto anō i te ture kia, kia ārai atu tēnei āhuatanga kino ka pā ki a tātou, kia kore rawa e pā ki a tātou mokopuna me ō tātou pakeke.
Ae, ahua tika, tika ana o kōrero e Rena ta te, te, te, te, te ki ana rono nui roto i te kōhana ko rono nei ai nā kui e, e whakahua hua ana a, a iahu mai te kōhana reo a, i te marae, a, me marae tōna ahua. A, e nare ka kōrero no tērā mea o te honi, a, te whakatau i te hā, ki waina nui te iwi whaka, whakaeke, me te tangata whenua. Ā, kua, kua, kua, kua raruraru pea tātou, ā, ki te tūhono hoki anō ā, i, nā, i nā pūrākau, ā, ki nā oh. whakahaere. E, e tika ana, koira rongo atu au ngā kōrero uh, koe, kua tōpū ki, um, ētahi um, e tēpara, ētahi tēpa o mua e, i kapua atu i te kōrero a Te Ao Pēhi. E, e kōrero ana uh, mo, mo te kai tamutamu, engari uh, ko te harori, te harori o tō whaea, rā kē ka, ka purua kē te kai ki roto i te waha o te whaea, ki reira anō rā, ka tamutamu ai te kai kātahi ka whāngai atu te kai mai te waha o te whaea ki te waha o te, o, o te tamaiti. Nāianei, e, kei, kei te titiro atu mehemē e, e, kia, e, e tika ana tēnā, ahakoa i ngā tau ki muri pērā rawa, Engari i ēnei wā, ā, koirā kē te, te wero atu ki a tātou i roto i ngā pū, pū kōrero, pūmau ki ngā āhuatanga o nehe, ā, ko te kaitamutamu mai i te waha ki te waha, ā, i tōna tikanga, ā, koirā te āhua o te, o te reka o te kai, ā, He mea ngohengohe te kai kātahi ka whāngai atu mai te waha ki te waha. Engari anō i tēnei mate o te urutā, kāri, kāri te pai pea tērā ināianei. Koira, he aha rā kē ētahi atu mahi hei, Hei ārai atu i tēnā mate nō roto mai i te ao huna. Nā reira, ahakoa e, e, i, i pīkautia tēnā kōrero i roto i ngā, i ngā 30 tau ki muri o te kōhanga, neke atu, uh, te, i ka tai ki tēnei wā tonu, me aha rā tātou? Uh, koira anō tētahi tūpato. Haunga atu ko te hongi tētahi, ara ko te, o, ko te haruri o tō, o tō whaea, ara kē ko te kai tamutamu, mai te waha ki te waha, mai te waha o te whaea, o te whaea ki te waha o te tamaiti. Uh, nā reira, koe nā ngā āhuatanga hei titiro atu mā tātou. o te kōhanga reo, o tātou. Ehara ko te kōhanga reo anake, engari ko wata, ko, koira ko tātou ao. Um, nā enei, uh, me whakarereke, uh, me kimi atu pia he, he huarahi anō hei haumaru, haum, haumaru i a tātou, a tātou mokopuna.
Ae, ka rangona i wō kōrero mō te naunau o nā kuia i nā kai ka whānau atu ki nā pēpē, wērā tikana ki te tukua te ware o te waha hei whakakaha, hei whakapakari anō i te pēpē. Ka āhua tumeke pea nā Nā mātua o nāinei. Nō reira, e, e te tūna tātou ki te, a tērā tau ko te 40 tau a, o tō tātou nei kaupapa, a te kōhana reo. A, a ka whakaaro anō tātou, a mō ēnei āhuatana, uh, kua rerekē te ao. A ki o nei whakaaro, he aha nā, nā, nā kaupapa hei tirotiro mā tātai, hei kawe mā tātai ki nā tai 40 a 50 pea kei mua i o tātai nei aroaro.
Tuatahi ko tō tātou pau uh, o, o, te, o te koangere, o te, ko te reo me ona tikanga, e, e kore e tae te whakarere ki tērā. Me te, me te noho haumaru anō, tērā pau tuawhā, i a tātou whānau e noho i roto anō i te māuiui kia whai ora anō rā tātou. Me, me te, me te whāngai atu ēnā whakaaro ki a tātou mokopuna, kia mōhio rātou i tēnā huarahi ora me te reo. Uh, ko tētai atu um, e, e kite nei au, uh, kua hua uh, kāri te tino pakari rawa i, i pērā rawa i te tīmatanga mai o te tau, oh, aroha mai, te tīmatanga mai o te kaupapa. Uh, me ki ake ko um, te pau a ngā whānau mā te whānau e whakahaere aha koa tātou e ki atu ai kia kahara tātou ngā whānau kei reira kē te tohu o te mana motuhake, kei te kitea atu te taikaha hoki o ngā tāngata ka hari te pera rawa ki ngā, ngā kaumātua o mua. Nā reira, i roto i ēnei wā, kua kitea atu he, he tirohanga rerekē he tirohanga rerekē. Engari, kei reira ētahi e kei te ngāngā tonu, kei te ki atu arā kē te huarahi hei whai mā tātou. Uh, ētahi taima he uaua, uh, ētahi taima uh, kei reira anō te tauira. Uh, engari anō, uh, ko te wero kia tātou uh, kia pūmau. Koirā anō te, te, kau, te kaupapa e nei, e, kia pūmau ki te kaupapa, arā, ko ōna painga, ōna ngoikoretanga, piki heke, ahakoa ngā, ngā whakaaro a ētahi, ahakoa ngā whakaaro ōku ake, arā, Ko te tūāpapatanga o te kaupapa, kua takatoria mai rā e ngā kuia, e ngā kaumātua, nā rātou te kaupapa i whakatū hei oranga mō tātou. Nā reira, koirā kē te āhuatanga hei wero atu ki a tātou, ki a pūmau. Māmā noa iho te kī atu, e pūmau au ki te kaupapa, engari anō ētahi taimanga ka ngāngā ki te uh, ki te pupuri atu ki tērā pūmautanga e, e tahi wā ka ngiangi mai te whakaaro o te pūmau.
Oh, ka pai, ka pai. Nō reira, um, te mea kua kua ahua hono mai tētahi atu a tātou nei whaia, uh, mōhi o pēa koi ki aia ko whaia Marion Tānoa no roto Tainui hoi anō.
Kia ora whaia. Enari, ka wai o tērā, Waiho tērā kōrero ki reira, engari e whakakōrero māua ākuanei i a o te āhuatana ki tō tātou tohu, te tohu whakapakari. Nō reira, kua, kua, kua puta ngā kōrero mō tēnei wā tātou nei kaupapa, haunga anō tērā. ki ōna i whakaaro, kei roto nā koe i ērā āhuatana e kōkiri ana i ēnei kaupapa, kei hea tātou, kei hea tō tātou nei kaupapa te tohu whakapakari i roto i nā whakahaere i tēnei wā.
Kei te, kei te rewa tēnā whakaaro um, ki, ki roto i ngā whakataunga a te poari. Engari, uh, um, rā, rā, rā, rāua tahi rā ko tō tātou tumu whakarae. Um, hoi anō, uh, māku e ki atu, uh, ahakoa rā te, uh, te, te ū ki ngā ngā kaupapa kei roto i ngā kete, ngā wāna, ngā wāhanga o te kete, kei te kitea atu rā tōna painga. Ahakoa e hē kē ngā tau, kua tata ki te rua tekau, tata atu ki te toru tekau tau e haere ana tēnā tohu. Ko tōna, ko tōna tuapapa, ā, nō roto mai rā i ngā whakaaro o, o te tīmatanga mai o te, te kaupapa nei. Nā reira, kei te kite atu ngā here um, e kore rawa e warewaretia ake uh, te orokohanga mai o te kōhanga reo me ōna tāhuhu kōrero, kei reira tonu kua mauheretia ake. Ko te, ko te tino pātai atu um, kia, kia tātou, he aha rā kē tēnei mea uh, te tohu whakapakiri me tōna rangatiratanga. Uh, me ki ake, ko, ko te tino pātai he aha te tino rangatiratanga. E ki ake ai, ka tū mai rā uh, te tauira, te akonga ki runga i ōna mōhiotanga ki te kaupapa nei. Uh, a, a whānau, a puropura, a rohe, a motu. ā, i roto anō rā i te whakatipu ngā mahi, te reo me ngā āhuatanga whakahaere ki roto i ngā mahi, ngā rēinga mokopuna kei roto i ngā kōhanga reo, ā, me kī ake ai ko te, ko te āhuatanga e, e pūmau ki ngā waihotanga, ā, a ngā, a ngā toki pēnā i a Whaea Marion e, e hono nei ki, ki roto anō rā ēnei āhuatanga, no te mea, uh, ka tai ki tēnei wāhanga o te 40 tau, uh, ka aru pēhia tātou mō ngā 40 tau e haere ake nei. Uh, nā reira, te wero ki a tātou uh, i roto i ngā mahi a te Tohu whakapakari, mehemea e whakapono ana tātou e tika ana tērā. E, nā reira, e tika ana tērā kaupapa. Ki au nei, e whakapono ana au he, he kaupapa pai, he kaupapa rawe, a Tohu whakapakari, me ōna here katoa. A, kei reira anō rā, a, e, ngā tohu mātauranga he hāngai tonu ki te kōhanga reo, hāngai tonu ki te marae, hāngai tonu ki o tātou tikanga. Era atu, kua kite au, kei te āhua tāruarua, ētahi kei te tāhaehae, ētahi o ngā whakaaro a te tohu whakapakari ka tatahi rā, ka rarau atu ki o rātou tohu. E, engari, a, arā, tēnei tohu e, e ki ake ai a, kei reira tōna pai. Kei reira ētahi whakaaro hoki hei, hei whakapai ake, engari, a, a, mā te wā tohu a, e, e, e tohu ana tēnā whakapai kia, kia rewā ake. Engari, Ko te nuinga o te wā, e hoa mā, koirā te wāriu o tō tātatau tohu, te tohu whakapakari, kei a tātau te whānau o te kōhanga reo, tēnā wāriu.
Tēnā koe, nō reira ko te pātai miriona tāra o tērā wāriu, e hoa, ki te taha o te kerēme. ki te taha o te kerēme, uh, he kaupapa nui tēnei nei, te, te tohu whakapakari uh, ki te whaka... Nui rawa atu. Ai.
Nui rawa atu nei moi moi a. Ai, uh, e hara i te mea e, e noho ki muri, ki waho, uh, e, e, e, e iri ake rā ki runga i te raina kia whakamaroke atu i te rākau. Ehara i te mea māku tēnei kōrero e, e puake, engari anō, kei te, kei te pū manawa o te whakaaro a Tohu Whakapakari i tēnei wā. Nā reira, i roto i ērā kōrero, ka waiho ake te pūmanawatanga hei hei kōkiri whakamua wā tātou, wā tātou moemoeā, wā tātou tūmanako kia tutuki ai.
Tēnā rawa atu koe e taku rangatira e Rina tā mō ērā kōrero papai, ā, otirā, ā, ki te, ki te, ki te here anō i wā tātou nei whakaaro katoa ki tō tātou nei kaupapa, ā, te ōrokohana mai o tō tātou nei kaupapa, ā, ki te whakatutuki i ngā moemoeā a ō tātou nei whānau, hapū, iwi, ā, kia, kia ora pono ai tō tātou nei ao Māori. Nō reira, kāre i tua atu i tērā, ā, i raro i, hoki i ngā pou o tō tātou nei whare, ngā pou e whā, ā, tēnei te, te pihi o te ngākau ki a koe, ā, kei au e whakariterite ana tētahi waiata mai i tō tātou nei kuia, a Anēni Moehau, nō reira e tō ai ana i nā mihi hari huritau ki a ia, ki tau i runa i a Pukamata, mai i a Rāniera, a tōna mokopuna me Angus tō tātou nei tumu whakarae i tuku atu i nā mihi atu ki a ia, a otirā te mihi anō ki tō tātou nei Kīngi, a Kīngi Tūheitia, a Pōtatau Te Wherowhero te tuawhiti nō tōna koroneihana i puta anō a Mataora nei ki a tātai inā rangi whakatā enari e rēna tā tēnā rawa te koe mō ēnei kōrero ki a tātou.
Tēnā koe Tahuri, otira, kia ora tātou. Ka pai, ka pai, ka pai. Nō reira te whānau, a, a konei ka, ka, ka tukati a tēnei o a, nā waiata, a hei paku whakatā mā tātou, a, hei whakanui, hei whakamanawa anō i a tātou ki tō tātou nei kaupapa, anei tō tātou nei kuia, tō tātou nei whaea, a Nēni Kuini me āna kōrero rawe mō tēnei waiata homai tō poho. E mihi atu nei ki a koutou e te whānau.
Homai tō poho i. Titoa tēnā i te tīmatanga o te kōhanga reo. He tono anō tēnā nā, nā Iritana mō tētahi tau paku waiata hei waiata mō mātou, ana, hoi anō koirā i hoki, i kōrero rā i hoki anō ki te ao ririki, o raparapa ririki, ana, e taea ai te, te whakapuaki ērā mea o te whatumanawa, ērā tirohanga, ērā whakaaro, ērā tangi o te ngākau, ā, he tangi roa hoki, i tangihia e mātou o tēnei reanga, i runga anō ngā whakawai o te wā, kia kore mātou e kōrero Māori. Nā reira, he tino wero tērā. E patua ō mātou tūnga ane i rongo rātou i te whiu o te rākau ana, he tangi nui tēnā nā mātou mai i te wehenga e, mai i te wā, tērā wā tae noa mai ki tēnei e, e, e tū nei te kōhanga reo. Nā reira, ehara te mea he tangi anake nā te mokopuna ki ōna mātāpuna, ki ōna mātua, ki ōna whanaunga, ki ngā puna o te reo, e, ki ōna ake, e, o, tōna haukāinga, ki, ki ōna rauru nui, ki ōna whenua, ki ōna awa, ki ōna, nā hoki, i, te wā e paku ana tātou, kei te mōhio tātou ngā mea i noho i ō tātou, e, kāinga, he mea nui te wai kaukau. He mea nui ngā paripari kirikiri rā, he mea nui ngā wāhi e ngā wāhi pōharuharu, he mea nui ngā wāhi o ngā ngahere i takahi ai tātou, i rongo, i kite ai tātou wērā tīpuna e rere haere ana ngā mokonga, kākāriki, ngahangaha, mea nui, he tangi nui ka wehe mai i ērā kōrero, ērā kupu, Na, ka tae mai ki te wa o te kōhanga reo, ō, hihiko ana te wairua kia hoki wairua mai e era o nga tipuna. He, he whakaora anō. Ehara ko nga mokopuna anake engari, a, ko nga maunga-a-ringa o te kaupapa. Āe. Engari i tērā wā hoki, ā, hei, anei te kauhau, kei te whānau te mana, kei te whānau te whakatau o te kōrero, kei te whānau ngā rauemi, kei te whānau ngā whakahaere, kei te whānau te kōrero tīmatanga me te kōrero whakamutunga.

Ā, homai tō poho hei piringa, kei reira hoki te mahanatanga, nē, kia rongo te mokopuna i te mahanatanga. Ehara te mea, ko te tangi rā, ko te mokopuna anake, engari, kei reira anō te tangi a te kuia mō ana mokopuna, i ēnei rā tonu, nē? I ēnei rā tonu, he tangi nā te mokopuna ki ana, nā te kuia, nā te koroua ki ana mokopuna.

He, he wairua kei roto, māu anō e whakaatu, ana, mā ō, tō kanohi, mā tō kawe i a koe anō i runga i te, i, i tō tū ki te whakapono ki aua kupu, ka rongohia, tō tū whakapono ki aua kupu, kia, kia tia ki roto i te wairua, kia tia taua māpihi maurea nei, te ika E whaia nei ko te ika iti tēnei kia tia ki roto i te manawa, taua māpihi, taua kura pounamu, taua iti rearea, taua taonga e whaia nei kei roto te ngākau o tēnā, o tēnā. I te mea, koinei ngā kōrero a ō tātou mātua tīpuna. Ehara te mea nō Ngāti Porou anake wēnei kōrero, nō te ao tēnei, nē. Nō te ao. Kei reira, whakapuakina mai, whakapuakina mai kia rongo te ao. Nā, tū māia, tū kaha,

rinā i te aroha nui ki ngā kupu, me ngā whakamārama hoki a tō tātou nei kuia, ai a Neini Moihai, ahakoa he iti te kupu, he nui ngā kōrero, tērā waiata rongonui e waiatahia ana e ō tātou mai nei manu pīrere o te kōhanga reo, ki te whakamahara anō i a tātou ki te tino pūtake o tō tātou nei kaupapa. Nō reira e te whānau, mēnā kei te tika ngā whakahaere i tēnei rā, ā, ka hono atu i tātou, ka rere tonu i tō tātou nei manu, ā, ki roto o Tainui, ā, ki tēnei o ā tātou nei kuia, tēnei o ā tātou nei whaea, nō reira, ka tūhono atu tātou ki a, ki a ia ināianei, otirā, ki a Marion Tāno e te whaea tēnā koe. Kei reira koe. Tēnā rā koe.
Oh, kei kare te kite i a koe, hoi anō. He mea rerekē tēnei, hoi anō, ko te mea pai kei te rono mātou i tō reo. Nō reira, pēhea ana koe e te whāia? Ah, pai ana, āhua māia kē engari, e pai.
Ka pai. Nō reira, a tēnā whakamārama atu ki te iwi, a ko wai koe, nō hea hoki koe? Ā, ko Marion Tānoa ahau, ā, i te taha o tōku whaea tūturu nō Ngāti Porou, te taha o tōku pāpā tūturu nō Tūhoe, engari i tipu au i Tauranga Moana i te taha o ōku mātua atawhai o Ngāi Te Rangi, Ngāti Ranginui. Hai.
Ka hāpai. Ana, he aha, ā, he aha tō mahi i roto i te kaupapa o te kōhanga reo? Ah, e hahau aku mahi. Yeah, e, yeah.
he mahi kaiako, he mahi kai whakahaere, he mahi uh, māngai pā, ērā atu āhuatanga. E kawe ana i te kaupapa o te kōhanga reo. E, i rungi ngā pikinga hekenga. Āe, kei hea koe e manaaki ana, kei wēhea ngā kōhana reo kei te tiakina, kei te manaakitia e koe? Āe, i te purupuru o Raukawa, e rima ngā kōhanga reo i roto i taua purupuru. Putāruru, kotahi kei Putaaru, tētahi kei Mangekino, me mātou o roto i Aotearoa nei.
Ka pai, ka pai. Ana, i runa koe i, uh, i nā kōrero a Rīnata, e kōrero ana māua uh, mo te kaipapa. Ai, i rongo, i rongo. Ai, uh, te whakapakari. Ai.
Na, hea, hea ho nei o whakaaro mo tērā o a tātou nei tohu te tohu whakapakari. E tika ana ngana kōrero e pā ana ki te whakapakari i te wā e tīmata mātou, ko au tētehi i te wā e tīmata i te tau 96, ā, pai ana i taua wā nā te mea kei kōrā nā kuia kaumātua e kaha ana ki te hiki i te kaupapa o te reo, i ngā mahi o te marae ērā āhuatanga katoa. Tēnā hoki i waimaria au i waenganui i ēnā. Nā kuia o Hauraki wetihi, nā te mea i haere mātou ki ki Hauraki ki te noho i te taha o nā kuia Dorrie rā ko, oh, now, Keita. ma te moana nui and i peka atu ki a Te Awamutu ki tētehi o ngā kuia e mahia ana i taua wā i te whakapakari and me Maniapoto i, i waimarie au, i haere au i te taha o tō mātou kuia i taua wā e mahia ana i taua mahi i te whakapakari rā i te tau i timata ia i te 92. So i waimarie au i haere māu ko taku hoa a Christine ki tana taha ki te āwhina tēina i te kuiana.
No i pēhea te āhua, kare au mōhio mēnā kei te tika tēnei kupu. I pēhea te āhua karawhiu, i pēhea te āhua karawhiu o tērā, o tērā tohu, te tohu a whakapakari i aua rā? Ah, karawhiu, oh. He aha tēnā i roti te kupu a Pākehā neki? Mena e karawhiu oh, ana, e whiu. E wepu wepu ana. Oh, ai.
e, I tawa wāra i, um, i aroha ana au ki, ki ngā kai, uh, kaiako o nā kuia i tawa, tino kuia te nui ngō rātou mahi ana i tawa mahi. Um, e aroha ana i a rātou, nā te mea e puta mai ana i o rātou whakaaro o hohonu. Tino hohonu i taua wa. And i, i tu ratou i tetehi kaupapa i, ki te whakaatu mai ki a mātou e ako tonu ana i aua mahi, um, i whakaatu mai i wa ratou mahi. And i pātai mai um, uh, tetehi pātai ki a mātou e, e mātaki ana, He aha o mātou whakaaro? e ni te oha tēne. E, mena he tohunga hau a pai, mena e kāo. Nā te mea kei runga noa atu o rātou whakaaro, engari e kāre rātou e, e tino mōhio ki te heke kia whakaatu mai i roto i te māmā noa iho ki a mātou kāre te tino mōhio i o rātou kōrero. E, koina hoki i whakaaro mātou. Mena e whakaako ane ngā tamariki, ka pē, pēra, ka pēhea mena e te tino hohonu, ā, ka naro roa atu i ngā tamariki. So, i whakaaro ka pēhea, and pē, pai tēnā, nā te mei puta mai nā kōrero a te kuia nei ki mai o ai. Tika, te nuinga o koutou kāre kau te mōhio nei he aha ō mātou whakaaro, he aha ō mātou kōrero. Anei, tika ana wana kōrero ro taua wā. So, i, i noho i mātou i tana taha, i ō rātou taha, ki te whiriwhiri ka pēhea. Ana te hōhonutanga me waihotia tēnā i roto i te pukapuka, i roto i ngā tuhituhi, engari te kōrero ā-waha me ngāwari hoki, me tino māmā te mm. whakaako i ngā tamariki. Engari kau e naro atu i te wairua o taua kōrero. So, koina hoki e, i taua wā, te taumahatanga e rongo ana koe i ngā ana kōrero, i a rātou kōrero, e, ne, e noho ana koe kei whea i roto i nei kōrero. E noho ana au ki whea. Ka, ka rongo koe ki te, i ngā kupu, ka, ka, ki au nei, ka rongo koe i ngā kupu me te wairua o te kōrero, ka pēhea tō noho i waenganui i tīna? Ā, ka pēhea te whakaputa i, i waenganui i ngā tamariki mokopuna? So, koina hoki te taumahatanga i te wā e karawhiua ai ērā kōrero, ka pēhea, ka whiriwhiri, ka pēhea? Ae, engari, oh, waimarie, ki te kite atu i nga kuia e kaha ana ki te kawe i nga, i te kaupapa nei.
Ae, pera ta, i ta, ta rena, ta kororo, a, e, e kore ana mo te naunau hae o, o nga kuia i nga kai, ka, ka whanau atu, ka, Ae. Ka rau atu ki te waha. Kare, kare nga tamariki mohio i, Nā wai ērā kai tipu he aha wērā momo kai hoe anō ko tā rātou he āta whānau noa iho, he naunau, he āta whānau, te wāhana māmā ā, ki, ki ngā pēpē ā, wērā tikana e kōrero ana i tātou pea ā, ka, ka āhua memeha haere, ka ngaro haere. E kōrero ana nei koe mō ā tātou nei kuia kaumātua ā, e, e, e ngaro haere nei. Aranui, e aro, e aro, e, e ngaro haere. E, e tika ana te kōrero a Renata, e āhua ngaro haere ana a te kaupapa nei i roto i te māngeretanga e wetehi a, ki te a, you know, i, e are te tino māngere e, e, e āhua e kimihia ana i te huarahi he āwhinatia i wā rātou mahi, i wā rātou mahi i tēnei wā ētehi āhu, aku kōrero ki te nuinga, ina mena hīhē ana koe ki te, ki te rongo i ngā kōrero o kui mā, o koro mā, haere koutou ki a rātou. me noho koutou ki ō rātou taha. Kaua e waia atu, e nēn, ā, mōhiona koe he aha te blah blah, he aha te blah blah, kāre tika ana tēnei, me haere koe ki tana whare, me haere me noho koe i tana whare, me whakarongo ki a ia e kōrero ana ki a koe. Ā, mēnā e hihana koe ki te rongo i āna mahi o mua, pātai atu. pātai atu ki a ia, kia mōhio ai koe, oh, ai, ooh, āhua taumaha tēnā e koe, and koe noho ki, e āhua i tēnei wā te rerekētanga e waea ana ki a Nan, e waea ana ki a Koro, e kāre tika ana tēnā, mena hīhai ana koe ki te kōrero, me haere.
Koina tonu nā, Ka kīia ko nā taumahatanga o te wā, engari ka, e whakaaro ana kāre pea i rerekē i wā tātou nei a mātua a i mua i te tīmatana o tēnei kaupapa, te nui o nā pōreareatanga ki te rapu orana, ki te haere ki te mahi, engari kī nei koe, me hoki ki taua āhuatanga o te noho tahi, kanohi ki te kanohi, kia rongo pea i te wairua o te kōrero, aha noa iho ki te wae atu mō runga i te wae.
Ai. Ki onei whakaaro e mo te, hea o whakaaro mo te tohu whakapakari i enei ra, e, e, e, whai, e whai take tonu ana te tohu whakapakari a, ki roto i tō, i tō tātou nei kaupapa ki roto i te kōhana reo? Uh, te whakapakari. Me kī, ko te whakaaro e pā ana ki taua kaupapa kei roto tonu. Ko te rerekētanga, ko te whakaaro o te tangata e mahia ana. Tēnā te rerekētanga. E pai ana ki te titiro ki ngā mea o nāianei, engari ka pēhea te hono ki te kaupapa o te kōhanga reo. Āe, āe, ko te, ko te tangata kē. Ehara te kaupapa te hē. Ko te tangata e kawe ana i taua kaupapa. Ōna whakaaro e pā ana ki ngā kete, ngā kete mahi. Ki au nei, kāre he raru i roto i te whakapakari, i te tohu whakapakari. Ko te tangata kē e kawe ana i taua kaupapa rā. Nā tāngata e mahia ana. i runga hau i tēnei kōrero, you know, kei, e, e, e, e rongo ana hau, and e tika ana te, te rongo, e, e rerekē, e ara i te rerekē. Kei runga noa atu nā reo o te nuinga o nā, nā, nā akonga e mahi ana ināianei, engari kei hea te wairua i roto i aua kōrero, mena he kōrero noa iho. Te nuinga o ngā nā kōrero te nā kuia kaumātua. Mene kōrero ana koe mō tētehi kaupapa, me titiro ki te hōhonutanga, me whakaputa i te i roto i te tika me te pono, me te wairuatanga o taua kōrero. E, kawe kōrero mō te kōrero noa iho. Me kimihia te tino nako o aua kōrerorero, te wairua o aua kaupapa raka. E, koina, pai ana te kaupapa whakapakari ki au. E, kāre he raru, ko te tangata kē, nā tangata kē e, e mahi ana aua mahi. Mm.
Ka pai, nō reira i roto i wā koutou tirohana, uh, whakamātautau, uh, taumata e pēhi ana te haere a te whakatutuki i ērā āhuatanga mō ngā tohu, mō ngā kete, mō ngā whāinga o ngā kete. Kei te pai?
Well, o Raukawa, Ae. Kōrero nā ua raukawa anahe, ae. Ka whai tika i taua me ka aua mahi rā. Ki au nei, ae. Ko te wā i tīmata mātou you know, ka ka tū koe i mua i te whānau hei whakamārama ai i ngā kaupapa, e te wā, ai, e mahi tae, e mahi tonu ana i taua kaupapa, ā, o roto i a Raukawa. Ā, i haere au ki ngā, ki ngā kuia nā Karaua, ahakoa kāre nō rātou i whiwhi i te tohu, engari i roto i te tino Māori ai. Mōhio ana rātou i ngā kaupapa ā-Māori nei, ā, me wetihi e, kua pupuri i roto ō rātou whakapakari. So, āe, ā, ko te purapura, ko rātou, ko ngā, ngā ākonga kua whiwhi i te tohu. Ko tā mātou taumata ko ngā kuia kaumātua. Kei a rātou te tino, ki a mātou, ā, te tino, o, he aha, rangatiratanga me kī i te kaupapa nei. Mā rātou, so i noho tahi ai mātou i te wā e whakamātautau ana. He whakaaro tā te purapura, he whakaaro tā te taumata. ka noho tahi ai mātou ki te whiriwhiri he aha o mātou whakaaro hei tuhi. Kāre mā te wae ana, oh, e, e Nan, ke, e me hainatia koe i tēnei, e koro me hainatia tēnei, e ara. Ka haere mai, ā kanohi, and i timata mai rānō tēnā, ā, te, te kōrero o tō mātou kuia e taua wā, kāo, kāre o hihena ki te, ki te kite atu i te akonga anake. He hēnau ki te kite i te akonga me te whānau e mahi tahi ana. Ka rongo ahau i ngā mokopuna, ka rongo ahau i ngā kōrero o te whānau, ka rongo ahau i te akonga e mahia ana i ngā mahi i runga i te whāriki. And mai i tēnā wā ki tēnei wā kei te mahi pērā tonu. Ka haere tahi ai e te katoa o ngā kaiwhakamātautau ki, ki taua whakaaturanga. Mm. Ka rērereke.
Ka rērereke. Mena,
he, he, ahakoa i te pene, engari, i haere mai, i tū mātou i tētehi o ngā ākonga i te wā e tū ana ia ki te whakaatu mai i tana mahi. I puta mai te kōrero nei, and kāre, i āhua riri au i oro i tēnei, ehara i te ākonga, ki te, ki ngā tangata i puta mai i ēnei kōrero, oh pai, kia hono atu tēnei, tēnei, o ngā kete kia haere tahi, e, ka. I kī atu, i tū au i roto i taua hui ki te kī atu ki te ako, mēnā i mahi pērā e kō, kāre mātou e hoki mai ana ki te whaka, ki te whakamātautau i a koe, kia mōhio ai koe. And i tū i te mutunga ana i ngā kōrero i tū ai, Ā, e tika ana, me haere tika tonu i roto i te kaupapa. So, koinā, ka wetiini i ngā whakamātautau. Kotahi te kete hei tū ki te whakaatu mai. Ehara i te hone te rua, te toru kia tere te mutunga. Kāre tika ana tēnā. Koinā ki taku raru i roto i ngā mea mēnā i te, i kite au i ngā tāngata e mahi pērā ana, ka tino riri au. Mm. Ina, kāre o tā. Kawe pēnā ki te kaupapa.
Kāre, kāre, kāre tēne o mokopuna i te hiahia ki a riri koi. Uh, wā, hoa no, uh, ai, e, e rono ana i te, i te, i te, i te aroha nui ā, tōna ake ki te kaupapa nei, ā, kia tika tonu nā, nā whakahaere, ā, mm. ki te whiti hoki anō ā, i tō tātou nei kaupapa, ā, ki nā pai kōrero, ā, ki nā reo karana o a tātou nei marae, nē, nō rei, ko nā kaumātua pū au wērā, e, e, e noho ana ki te whakamahana, ā, i aua nōhana, ā, me tā tātou, ā, te kaha, ka miharo ai ki te kaha o te kōhana reo. uh, ka mahi, uh, ehara i te mahi huna, enari kāre ia uh, e tū whakahīhī nei, ko ia e mahi ana i tōna mahi, a oti rā ko nā mokopuna ka puta mai ko rātou ka noho ki ērā taumata. Uh, nō reira, e whakaaro ana, e titiro ana ki te 40 tau, uh, e tū mai nei a tērā tau, He aha nei ō tūmanako, he aha nei ētahi o ō whakaaro kia mau tonu tātou ki tō tātou nei kaupapa, otirā te tohu whakapakari, a hoki e kōrero nei i tāua, he aha ngā mea hei pupuri mō tātou, mō ngā tau e whai ake nei kia kore ai e ngaro. Ahakoa te ngaro haere o ngā kuia me ngā kaiaoa, aroha, ahakoa te āhua ngaro haere o ētahi o ā tātou nei, te āhua o ā tātou tikana, kei hea pea te huarahi e noho Māori tonu ai rā tātou, e noho ora ai tonu tō tātou reo, e whai wairua ai tō tātou reo. Ko te mea kē, um, e mahi tonu ana mātou o konei, a uh, ia, ia marama, ia marama ka huitahi ai mātou ki ia kōhanga reo. Kia kite ā kanohi i te hunga o taua kōhanga, i tō kanohi, i te kanohi o tō whānau, o tō ake whānau o te kōhanga, e koina hoki ka hui tahi ai. Kāre mā te noho ana ki tō mātou ake. Ka haere ki tērā kōhanga ki te noho tahi, ki te whiriwhiri he aha nā pikinga, hekenga me pēhea te haere, e kimihia ana rātou i tētehi mea atu, Koina hoki, ka e āhua ngaro haere ana tēnā i. Engari i konei, i tēnei wā ka te haere pērā tonu. Ia kōhanga reo, ia kōhanga reo, he whanaunga, he hui whakawhanaunga. Kei te ngaro haere ērā āhuatanga, kāre e pai ana tēnā. You know, mena ka hui tonu, ka kōrero atu, ka rongo i, i o rātou reo e rere ana, oh, pai, pai. And uh, tēnā pea, you know, arohana ki ngā kōhanga reo e ahu tāwhiti rawa te haere. Engari, kawe wareware he kōhanga reo kei tērā taha, haere ki a rātou. Kōrero a Te Keara, Oh, me haere mai koe, me haere atu mātou ki a koutou, ērā me āhua nā roa haere ana. E ara mō ngā tangihanga anake, you know, kia haere ki ngā hui katoa, ahakoa te, nā, nā tangi, nā aha rānei, me haere, haere ki te hui tahi ai. Kuina.
Pai wera koro a ne te atahua wera koro a ahakoa e koro ana koi a mai roto i te kohu a kare mata e kite ana ia i po mata.
Ara mai. He he rau taki tera na au. e kohu ana te kao kao roa pati. E kao. E mihi ana ki ō kōrero mō tō pōro mai ki a mātou i tēnei ata. Tēnei āhua pātai whakamutunga pea, hei here pea, e pēhea ana tā koutou, e pēhea ana ō whakaaro ki tēnei āhuatana kua pupū ake, tēnei āhuatana o te korona, te mate urutā, e pēhea ana koutou i tō koutou kāinga? tērā pito o te ao. Oh, e, e pai haere ana, e pai haere, e, e noho ana i roti tō hea te kupu o te babura. E, e noho ana mātou, engari ko te nuinga ngā wā mena e hihi ana kia haere ki te toa rā, uh, ka haere tahi tētahi o mātou anahe, mō tā waku, ā, tā taku kōtiro kei tērā pito, kei tērā atu pito, engari kotahi anahe ka haere, ka waia mai tētahi, ā, me hokona tēnei, tēnā, tērā, ka waihotia ō rātou Pouaka, ka waihotia tō rātou ake e Pouaka. Ae, pai, e, e noho, mm, e, āhua me ana nā mokopuna iti nei, engari e mātaki ana rātou i tā rātou kēmu, so ke te pai.
Pēhea, uh, ka, kāre, kāre, tā, kāre mātou whai wāhi atu ki tō mātou kōtiro, uh, i te mea, uh, uh, kei te āhua raru pēr nā, nā, nā mea hanarau, Ai. he nēhi, he nāhi ia, kei mua tonu ia, kei te mura o te ahi ia e mahi ana, kere pea apopo ka waimarie mātou, tātou ki a ia, ki te whakawhiti kōrero. E koro ana, he aha o whakaaro, ehara i tēnei i te tohutohu he aha rānei, e whakaaro tonu ana tātou ki te mana motuhake o tēnā, o tēnā, he aha o whakaaro mō te vaccine, tērā mea kia whiwhi. Oh, ai, te wai tīmata tēnā kaupapa i te vaccine i tēnā. Ei, i ka reo aku mokopuna, i hihia kia mahi au i, te, i tau a vaccine ra. I te wā i, i waia mai te whare o konei, Mēnā e whakaae ana kia haere ki tēnā, ā, i whakaae au, i whakaae au ki taua tono, engari i te wā o tēnā i puta mai nā tāngata e kawe ana i taua kaupapa rā, kāre tika ana ki te mahi i tēnei kaupapa i ērā mahi. Anei i whakaaro au, taihoa, I waia te hau ki, ki te tākuta Emma Taihoa i tēnā, i tēnei wā, hihi ana au ki te, ki te kite i ngā kōrero e pā ana ki taua vaccine raka. And i tirohia au, i, i whakaaro hau, and it's, e, nā, ka haere tonu. Mena ka mate au, ka mate au. Nē? Kāre he raru i roti tēnā. Ā, te wā ka mate, engari, Mēnā ka tere te mate, ka tere te mate, ka mōhio ai ō aku mokopuna, ō aku tamariki, kia kaua e haere. Kia kaua e haere. I taua wā, ā, i āhua raru au i te, he aha i, i homai e rātou i tēnā kaupapa ki a mātou nā, a Ngāi Māori. Ū, kei pātu, e. E, koe nō ki ōku whakaaro i taua wā. Ka pai, ka pai. Kāre, I kine pea ko mātou, ko mātou kē o mokopuna tō whānau ka aroha atu ki a koutou mēnā ka pupū tērā, ka tau tērā māuiui ki runa, ki runa i a koutou. Hoi anō, koinā e kī ai ko te mana motuhake o tēnā, o tēnā, ki te whakaaro i ōna ake whakaaro, ki te mahi i ngā mahi e pai ana ki a ia. mm. nā mahi e paina ki a ia. Nō reira, ētahi a mātou kua haere ki a hau, uh, ētahi a mātou, uh, kāre aha ki au, kei, kei, ehara tērā tētahi o nā mea kai kino e, e rau atu, anahe te kai kino e rau atu ana au ki taku tinana, uh, hoi anō, uh, ko te mea a kataia, kataia. ki te, ki te kore hia kei te pai, kei, kei, kei, ah. kei, kei tēnā, kei tēnā anō ōna whakaaro. Uh, Me ah, pera au i, i a koe, ko mahia, ko mm. mahia, i haere au. No. Ah. I haere au. Oh. Oh. Mena, ai, ka raru, ka raru.
Ai, ai, pērā noa. Ai. ka puta i taku kua, taku whare, kei tuki au e te pahi. Oh, well. ai rā, ai.
ai. Oti rā.
Ā, hoi anō, he pai, he tino pai wēnei kōrero, ā, ā, nē, tēnā rawa atu koe mō tō hono mai ki a mātou, ā, ki te motu, ā, ki ngā kōhana reo, ā, o te motu, ā, ka, ka, ka, ka hiki ana a te taumata ki a tātou, ka pono ai ki taku kōrero, ka haere atu au ki te kite, ā, i a kōrua ko, ko Nanny Bella, ā, ki te, ki te kōrero tahi anō mō tō tātou nei kaupapa hirahira, ā, e titiro, e aro atu ana ki te whā tekau tau o tō tātou kaupapa, ā, e te tau e kai namu mai nei. Nō reira, ā, ka waiho pea he wāhana paku ki a koe ki te mihi ki ō mokopuna, ki nā kōhanga reo pea kua hono mai i tēnei ata, ā, kei a koe te wā. Nē. Kia ora, tēnā koe. Nā mihi e, e kōmā mēnā e whakarongo mai ana. ki tēnei kaupapa, ā, tēnei te mihi ki a koutou i roto i tēnei ao hurihuri. Nō Hōro mai.
Ka pai, ka pai tēnā koe nē, Marion Tanua, te kuia o uh, Roto i Toroa. Toroa, Tainui, te, Tērā wāhanga o Tainui, tērā wāhi hoki o Waiariki, nō roto, nō Tūhoe hoki, tēnā rawa atu koe kia haumaru tō te noho, mēnā he whakaaro, he kōrero anō wai, kei a koe taku nama.
Āe, tika tonu. Patu mai, patu mai, e whakaaro ake ana au, kāre tātou e puta tere, i tēnei āhua noho mohoao. Nō reira, kia tae tonu nā manaakitanga ki runga i a koe, tō whānau, ā, me ō mokopuna hoki, ā, ā te wā anō ka kōrero tāua ki a tāua. Kia ora. Tēnā koe e Tāhuri.
Nā mihi. E kona.
Kia ora rā.
Nō reira e te whānau, koina te ahua o tō tātou nei kaupapa, ka piki ki runa i ngā pae tuku kōrero, pae honohono, ka āhua raru ētahi wā, ahoe anō ko te mea nui, ko te kupu, ko ngā kōrero i puta mai, he tikahu rangi, he māpihi maurea, hei pupuri ake, hei whakaaro ake mō tātou mō tēnei rā. Hoi anō, kua tae tātou ki te mutunga, uh, o tō tātou nei kaupapa. Kua rono koutou uh, i ngā kōrero kua puta mai tēnei rani, uh, ki te tekau mā rua, kua hiki anō te rahi o te huna e māuiui ana, uh, ono tekau mā rima kei Tāmaki Makaurau nei, kei konei au e noho ana, e ono uh, ki Pōneke, uh, hei te ahiahi nei, uh, ka puta nā kōrero a te Kāwanatana, ka pēhea āpōpō. Ā, nō reira, hei āpōpō, ā, ka waimarie pē tātou ki tō tātou nei a Manu Pīrere, ā, tērā ona anahe ki a Ātāmira Dakin, ā, e mahi ana i roto o Pōneke ki te tuku atu ā, i nā vaccines ā, kia werohia, otirā ki te ā, whakamātautau hoki anō i te huna e taetae atu ana. Ā, nō reira, ā, kia haumaru tō koutou noho ā ki ō koutou nei whare, ā, ka tīkina atu au tētahi ā, o nā kiriata papai ki te au i runga i nā pae ā, ā, tukutuku, pae kōrero, ā, ko tēnei nā te, ētahi o nā whānau nō te whārua o Ruātoki, ā, he mea āhua hā te kēhi ki a au i te mea Ka muhi ana ki koe ki tēnei whānau, a ka āhua mārama koe ki te āhua o te wairua o ngā kōrero. A nō reira e te whānau, a, kia haumaru tonu te noho, a, kia pai, a, hoki mai anō āpōpō, a, kia kāina ko Hana Reo. Tēnei mātou e mihi atu nei ki a koutou e aku rangatira, e aku manuhiri, e aku kaikōrero, e aku kuia kaumātua, tēnā koutou, kia ora tātou. Nei te waiata. Ai, tēnā rā tātou whānau. Ko tēnei waiata te whakarata mai a tātou ki te koroirina, ki te mau te uhi a wērā momo mea whānau. Kia kore te korōna e nau ai a tātou. Kia kaha tātou. Mum, me āhua ngāwari ake te kōrero. Ai, te nāwari taku kōrero. Engari me tata pai rātou ki ngā kōrero. Ai, te nāwari taku kōrero. Nā whānau, whakarongo mai. Kia kaha tātou ki te whakarongo ki nā waiata, wēnei kōrero o tātou, kia kore tēnei korona e nau ai a tātou. Kia kaha. Kia tere, Mum, me tīmata tātou? Taihoa ake nei, ā, kua ake nei ka tīmata, kia whakariri mai ahau.

Meinga, meinga whānau. Nō reira ko te tikanga o tēnei waiata he whakamaumahara atu i a koutou e pānga ki ngā tikanga o tēnei wā. Nō reira, me takatū ngā tikanga i tēnei wā kia ora ai te iwi. Kia ōwhiti te tū, whakamaua tō ārai kanohi,